Туҫа эфирта Чӑваш Ен студири екшер инфомина ырӑ каҫ пултӑр пирӗн паянхи кӑларӑмра. Ҫӗньял, Явӑшсен сахалтан та тепӗр икӗ ҫул кӗтме тивӗ. Вӑрнар районӗнчи ҫулсене ҫӗнетмешкӗн бюджетран вун ултӑ миллион тенкӗ уйӑрнӑ. Ҫавах та ку ҫителӗксӗр. Ҫӳреме те канлӗрех, салона кӗрсе тухма та ҫӑмӑлрах пулӗ. Транспорт куҫӑмӗнчи ҫӗнӗлӗхсене Шупашкарта пурӑнакансем мӗнле йышӑннине тӗпчеме пирӗн корреспондент хула урамӗсене тухрӗ. Шупашкарти львовсем нумай ачаллӑ ҫемье номинацире ҫӗнтернӗ. Мускавра ҫулталӑкри ҫемье конкурса пӗтӗмлетнӗ. Йышпа вӑйлӑ пулнинчен ырри нимӗн те ҫук. Республикӑри театр деятелӗсен союзӗ йӗркеленнӗренпе ҫитмӗл пилӗк ҫул ҫитрӗ. Республикӑри нумай ялта тӗрлӗ программӑпа усӑ курса асфальт ҫул сараҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах хӑш-пӗр ҫӗрте кун пирки ӗмӗтленеҫҫӗ кӑна. Вӑрнар районӗнчи, сӑмахран, шӑпах ҫакнашкал лару-тӑру. Хапӑс ял ҫыннисен савӑнӑҫӗ тата Ҫӗньял Явӑшра пурӑнакансен нуши пирки Алексей Енекин каласа кӑтартать. Вӑрнар районӗнчи ҫулсене ҫӗнетмешкӗн республика кӑҫал вун-ултӑ миллион тенкӗ уйӑрнӑ. Тепӗр виҫӗ миллион тенкӗ район хыснинчен пӑхса хӑварнӑ. Укҫан ытларах пайне Хапӑс ялӗнчи ҫулсене тума усӑ курнӑ. Кунта кӑҫал тӗп тата ҫырма урамӗсене йӗркене кӗртнӗ. Ҫӗр чавса тикӗсленӗ вырӑна хӑйӑр, унтан вак чул тӑкса якатнӑ. Ҫулсӑр лакӑшӗ тӑватӑ метр, машинпа ҫӳреме меллӗ. Урам вӗҫӗсенче вара транспорт ҫаврӑнмалли ятарлӑ вырӑнсем туса хӑварнӑ. Малтан чӗркуҫҫи те таранах утмалла ҫын пек пылчӑк пулнӑ. Ҫуркунне пушшех кӗрсе тухайман машинпала. Ҫын пек халь халь аван лайӑх. Хапӑсри ҫулсене икӗ тапхӑрпа ҫӗнетме палӑртнӑ. Ҫитес ҫул ҫак урамсене сӑмалапа хутӑштарнӑ чул сарса асфальт евӗр хытарӗҫ. Ик айккипе тротуар тумалла. Асӑннӑ ӗҫсене пурнӑҫа кӗртмешкӗн пӗтӗмпе вун пӗр миллион тенкӗ усӑ курӗҫ. Ҫак урам ҫинче пирӗн куратор ҫӗнӗрех пӳртсем, халӑх нумай. Вара ҫавӑнпа ҫул юсама хыттарӑмӑр. Питӗ хӑвӑрт машинсем ҫӳрӗҫ, савӑнаҫ ҫынсем. Халь ҫавӑн пекех савӑннипе малалла пурӑнмаллах ку ялта тесе пурте савӑнаҫҫӗ. ҫуратас пӗтнӗ, пурӑнас пӗтнӗ тӗпленсе ҫакӑнтах тесе. Вӑрнара Кульцав ялӗпе ҫыхӑнтаракан асфальта та нумай пулмасть ҫӗнетнӗ. Кунти пӗр ҫухрӑм ҫул пӗтӗмпех юхӑннӑ пулнӑ. Ӑна юсама ултӑ миллион тенкӗ тӑккаланӑ. Питӗ лайӑх организаци пулчӗ. Ӗҫне вӑхӑтра туса пӗтерчӗ. Асфальчӗ пилӗк сантиметртан хулӑмрах, айккине чул хунӑ. Паянхи кун ӳсессӗн тикӗс ҫул выртать. Районта юсамалли ҫулсем тата нумай-ха. Ҫӗньял Явӑш ялне, сӑмахран, машинпа та ҫитме йывӑр. Аслӑ ҫултан пӑрӑнсанах шӑтӑк-путӑк асфальт пуҫланать. Вӑл яла халӗ ҫитсех килес килет. Малалла темиҫе ҫухрӑм юхӑннӑ ҫул. Кайрӑмӑр. Малалла уйсем урлӑ Мӑн Явӑш, Уйкас Явӑш пӗтӗмпех йӗркерен тухнӑ ҫул. Вӗсене хӑҫан юсасси хальлӗхе паллӑ та мар. Акӑ Ҫӗньял Явӑш. Кунта вара машинпа ҫӳремелли ҫул пачах та ҫук. Кунта пурӑнакансен нуши пирки эпир ҫулталӑк каялла каласа кӑтартнӑччӗ. Пӗлтӗр ялти икӗ урама асфальт сармалла пулнӑ, анчах та строительсем ҫул пулмалли вырӑна ҫӑрса тӑмлӑ хӑйӑр тӑкса хӑварнӑ та ялтан тухса тасалнӑ. Ӗҫ кӑҫал та вырӑнтан хускалман. Шалаш пӗтрӗн те халӑхсен те уже. Пулмасть ӗнтӗ вӑл. Пулас пулсан тахҫанах пулмалла. Ҫӗлсе пӑхӑрччӗ, пӑрахса карчӗ сан. Хашӑн та ҫаптӑсӑр каймӗ-ха ҫуркунне мӗн пулать. Ни машин кӗреймӗ ҫунта, нимпе кӗреймӗ ҫунта вообще. Хӑҫан аштарас пӗче пӑрахса кайакансене? Килсе курччӑрсан пӗрде. Ялти ҫулсене хӑҫан юсама пуҫлассине пӗлес тесе район администрацине ҫитрӗмӗр. Ҫӗньял Явӑшсен ҫитес ҫул та пылчӑк ҫӑрмалла пулать терӗҫ. Малтанхи ҫул проектне улшӑнусем кӗртсе ҫӗнӗрен тумалла иккен. Икӗ пин тӑвӑнтӑххӑмӗш ҫулта ҫур миллион палӑртнӑ. Проекта, проектне корректировка тума икӗ пин ҫиремӗш ҫулта плана кӗртнӗ, ҫулне тума. Халь тепӗр ик ҫул кӗтмелле пулать. Ну, проект тӗрӗс мар, ҫавӑнпа та пока паянхи кун унта ӗҫне ӗҫсе тума май ҫук. Ҫӗньял Явӑшри лару-тӑрӑва эпир асӑрхасах тӑрӑпӑр, Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Семен Антонов. Паян Патшалӑх Канашӗн депутачӗсем черетлӗ сессие пуҫтарӑнчӗҫ. Унта ҫитес ҫулхи тата планпа пӑхса хунӑ икӗпин те ҫирӗмӗш, икӗпин те ҫирӗм пӗрремӗш ҫулсенчи тупӑшсемпе тӑкаксем ҫинчен калакан цеф финанс докуменчӗсене сӳтсе яврӗҫ. Финанс тӗп документне палӑртни республикӑн ҫитес тапхӑр валли пӑхса хунӑ социаллӑ тата экономика аталанӑвӗн ыйтӑвӗсене татса памалла. Ҫитес ҫул республика хыснин тупӑш пайӗ хӗрӗх ҫичӗ миллиардпа танлашмалла, тӑкак хӗрӗх ултӑ миллиард тенкӗ. Тепӗр ҫул валли мӗнпур патшалӑх ҫӑмӑллӑхӗсене пӑхса хӑварнӑ, социаллӑ ыйтусене татса пама бюджетӑн вун ҫичӗ процентне тӑккалама палӑртнӑ. Сӑмахран, пӗрремӗш ача ҫуралнӑ ҫемьесем валли Икӗ пин те вунтӑххӑрмӗш ҫулта икҫӗр тӑхӑрвун ултӑ миллион тенкӗ уйӑрӗҫ. Ку кӑтарту кӑҫалхинчен икӗ хут ытларах. Патшалӑх тытӑмӗнче ӗҫлекенсене тӳлеме ҫирӗм-сакӑр миллиард ҫурӑ тенкӗ пӑхса хунӑ. Патшалӑх ҫӑмӑллӑхӗпе тивӗҫтерекен учрежденисен ӗҫӗ-хӗлне лайӑхлатма вара пӗр миллиард та тӑватҫӗр миллион тенкӗ, Республика бюджечӗ икӗ пин те вунтӑххӑмӗш ҫул тата ҫирӗмӗш, ҫирӗм пӗрмӗш ҫулсем валли чӑнах та вӑл социально ориентирована тесе шутлатпӑр. Чӑнах та вӑл малалла аталанса пыракан, аталанма пулӑшакан бюджет тесе хӑварас, каласа хӑварас килет. Мӗншӗн тесессӗн ахаль Государственная Думара федераци бюджетне пӑхса тухнӑ вун тӑххӑрмӗш ҫул валли. Унта, конечно, Пирӗн Чӑваш Республикине поправкӑсемпе виҫӗ миллиард, ҫырлӑн сакӑр миллион тенкӗлӗх хӑпартса хӑварнӑ. Ку паллах ӗнтӗ пӗтӗм ҫав социаллӑ ориентивна Россия Президенчӗн Владимир Владимирович Путинӑн майри указпа кӑтартнӑ тӑрӑх пӗтӗм ҫав параметрсене йышӑнса хӑварса вӑя кӗртме пулӑшать. Вун ултӑ миллиард таран вӗрентӳ ӗҫпе, воспитание парас ӗҫпе ҫыхӑнтарни ача сачӗсене малла тӑвасси, шкулсене малла аталантарса вӗсене ҫӗнетсе пырасси пире, паллах, депутатсене савӑнтарать, мӗншӗн тесен вӑл пирӗн суйлавҫӑсен ыйтӑвӗсене татса пама майсем туса парать. Ҫавӑнпа та эп шанатӑп, ҫак паян палӑртса бюджетра палӑртса хӑварнӑ ӗҫсем вунтӑххӑмӗш ҫулта пурнӑҫа кӗртсе халӑх пурнӑҫне малалла аталанма, ӑна условисем туса пама майсем туса парать. Республикӑри адреслӑ инвестициллӗ программӑпа килӗшӳллӗн вара ҫитес ҫул алӑ социаллӑ объект реконструкцилемелле. Ҫул-йӗр фончӗн укҫи-тенкипе усӑ курса Чӑваш Енре ҫирӗм икӗ ҫухрӑм ҫурӑ ҫӗнӗ ҫул сармалла, виҫҫӗр ҫухрӑм юсамалла. Ҫул-йӗр хуҫалӑхне аталантарма пӗтӗмпе тӑватӑ миллиард та виҫҫӗр миллион тенкӗ пӑхса хунӑ. Кӗҫӗн тата вӑтам бизнеса вӑй илме хыснаран ҫӗр утмӑл виҫӗ миллион тенкӗ субсиди пама палӑртнӑ. Ку вӑл кӑҫалхинчен вӑтӑр пилӗк процент нумайрах. Укҫасем хушса панӑ сывлӑх сыхлакан министерствине унта ҫӗнӗ оборудованисем тума, ҫӗнӗ больницӑсем уҫма тата ФОМС отдел медицинского страхования вӑл обязательство страхования унта та питӗ пысӑк нумай укҫа уйӑрнӑ. Ку ӗнтӗ вӑл пӗлтерет медицина пулӑшӑвӗ качество ӳсет. Земский доктор, вот тӑхӑр ҫӗр, 20 ҫӗр тӑхӑр ҫын Ҫав программа кайнӑ ялти больницине ӗҫлеме. Депутатсен ытларах пайӗ ҫитес ҫулхи бюджета йышӑнассишӗн сасӑларӗ. Чӑваш Ен гларӑм валли Леонид Петров, Владимир Синдеев. Ҫитес шӑматкун тӗп хулара транспорт куҫӑмӗ улшӑнать. Чӑваш Ене нумаях пулмасть ҫӗнӗ автобуссем кӳрсе килнӗ. Мӗнле маршрутсене улшӑнусем кӗтеҫҫӗ, ҫынсем ҫӗнӗлӗхсем пирки мӗн шутлаҫҫӗ? Кун пирки пирӗн сюжетра. Садовый микрорайонта пурӑнакансене иккӗмӗш, вуниккӗмӗш тата утмӑл пиллӗкмӗш маршрутсем турттараҫҫӗ. Вӗсемпе ирхине тата каҫхине халӑх яланах йышлӑ ҫӳрет. Ҫӗнӗ транспорт реформипе килӗшӳллӗн микрорайонта утмӑл пиллӗкмӗш маршрута пӑрахӑҫлаҫҫӗ, вуниккӗмӗшӗн куҫӑмне улӑштараҫҫӗ тата ҫӗнӗ троллейбус яраҫҫӗ. Вуннӑмӗш троллейбус чукун ҫул вокзал чарӑнӑвӗнчен тухать те хайхи такӑрлӑкне ҫити каять. Транспорт куҫӑмӗн ҫӗнӗлӗхӗсене халӑх тӗрлӗрен йышӑннӑ. Троллейбусӗсем малтан яланах ҫӳренӗ, вӗсем халӑха килӗшнӗ, унта халӑх нумай вырнаҫать. Ҫавӑн пек вӑрӑм автобуссем ярсан лайӑхрах пулмалла. Автобус ҫӗннисем, пысӑккисем килсен ҫакӑнти халӑха ҫӳреме ну, майлӑ, унта халӑх йышлӑн кӗрет. Эпӗ студентка пулатӑп, мана ытларах маршруткӑпа ҫӳреме килӗшет. Мӗншӗн тесен вӗсем частарах та ҫӳреҫ. Эпӗ кашни кун урокбольницӑна ҫӳретӗп. Мана кашнинче икшер-виҫшер маршруткӑпа ҫӳреме ансат мар, нумай укҫа йышӑнать. Пысӑк автобуссем те троллейбуста ҫӳреме пултарать. Но 65 маршрут, утмобиль иккӗмӗш маршрут, вӑл тата ҫынсене кирлӗ пулать, тесе шутлатӑп эпӗ. Пӗтӗмпе вун тӑватӑ маршрутӑн куҫӑмне улшӑнусем кӗртнӗ. Вӗсене йӗркеленӗ чухне ҫынсен шухӑш-кӑмӑлне шута илнӗ. Пӗчӗк маршруткӑсене пысӑк тата вӑтам автобуссемпе улӑштараҫҫӗ. Тӗп хулари кашни района халӗ обществӑлла транспортпа ҫитме май пулӗ. Халӑха транспорт куҫӑмӗн улшӑнӑвӗсемпе тӗплӗнрех паллаштарма волонтерсем те тухнӑ. Вӗсем ҫынсене ятарлӑ буклетсем валеҫсе параҫҫӗ. Унта кашни автобус маршрутне палӑртнӑ. Волонтерсем обществӑлла транспорт чарӑнӑвӗсенче эрнипех ӗҫлеҫҫӗ, ҫынсен ыйтӑвӗсене хуравлаҫҫӗ. Хула администрацийӗнчен пӗлтернӗ тӑрӑх ҫӗнӗлӗхсем ҫул ҫинчи хӑрушсӑрлӑха ӳстерме тивӗҫлӗ. Пысӑк автобуссенче пассажирсене ҫӳреме канлӗрех. Салона сусӑрсене тата ача-пӑчаллӑ ҫынсене кӗрсе тухма ҫӑмӑлрах пулӗ. Юн кунтан хулара пурӑнакансем валли хӗрӳллӗн ӗҫлеме пуҫлать. Ҫирӗм виҫҫӗ алӑ пӗррӗ тӑхӑрвун-тӑхӑр телефон номерпе шӑнкӑравласа транспорт куҫӑмӗнчи ҫӗнӗлӗхсем пирки ыйтса пӗлме пулать. Ҫавӑн пекех улшӑнусем пирки хула администрацийӗн сайтӗнче тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ Чӑваш Ен кӑларӑм валли Елена Дмитриева, Анна Давыдова, Семен Антонов. Транспорт реформипе килӗшӳллӗн ҫавӑн пекех троллейбусри билет хакӗ ӳсет. Улшӑну электронлӑ енчӗксемпе усӑ куракансене кӑна пырса тивет. Раштав пӗрремӗшӗнчен ҫынсен троллейбусра билетшӗн вун ултӑ тенкӗ вырӑнне вун сакӑр тенкӗ, укҫалла вара малтанхи пекех ҫирӗм тенкӗ тӳлемелле пулать. Хула администрацийӗнчен пӗлтернӗ тӑрӑх Чӑваш Енре ытти регионтипе танлаштарсан Обществӑлла транспортри билет хакӗ ҫав-ҫавах чи йӳннисенчен пӗри шутланать. Ҫӗрпӳ Чӗмпӗр ҫул ҫинче хӑйне евӗрлӗ авари пулса иртнӗ. Вӑрмантан аслӑ ҫул ҫине кӗтмен ҫӗртен лашасем ӗрӗхсе тухнӑ. Вӗсем Канаш районӗнчи пӗр ял хуҫалӑх предприятинчен тухса тарнӑ иккен. Вырӑнти фермӑран сӗт турттаракан машинӑн хӗрӗхсакӑр ҫулти водителӗ янаварсене курсанах машинӑна чарса лартнӑ. Апла пулин те виҫӗ лаша машин айне лекнӗ. Пӗри ҫавӑнтах вилсе кайнӑ, теприне фермерӑн аш-какая ӑсатма тивнӗ. Виҫҫӗмӗш лаша хирӗҫ килекен ҫӑмӑл машинӑпа ҫапӑннӑ, телее чӗрӗ сывӑ юлнӑ. Видеорегистратор ӳкернӗ кадрсем ҫинче вӑл вӑрманалла чупса кайни лайӑх курӑнать. Паян православи ӗненекенсем вун икӗ апостолтан пӗрне Филиппа асӑнаҫҫӗ. Ҫак кун халӑхра ҫанталӑка сӑнанӑ. Ҫумӑр ҫусан тулӑ тухӑҫӗ лайӑх пулать тенӗ юр пулсан ҫу уйӑхӗнче ҫумӑр ҫӑвасса. Ҫерҫисем чӗвӗлтетсен вара ҫанталӑк кӗҫех улшӑнасса пӗлтернӗ. Ыран кун мӗнле пулассине Александр Осипов пӗлет, халӗ ӑна сӑмах ун хыҫҫӑн кӑларӑма малла тӑсӑпӑр.

Чтоб потом знатоки ели да нахваливали. Петровский. На страже качества. Аваны ҫанталӑк ҫинчен пӗлтеретпӗр студире Александр Осипов программӑн генеральный партнерӗ Петровский ҫӑкӑр пӗҫерекен комбинат. Чӳк уйӑхӗн ҫирӗм саккӑрмӗшӗнче кӑнтӑрла республикӑра уяртса тӑракан пӗлӗтлӗ ҫанталӑк. Кӑштах юр ҫӑвать. Патӑрьелӗнче виҫеллӗ. Ҫил ҫурҫӗр енчен ҫеккунтра 5-20 метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Чӑваш Енре ҫичӗ тӑхӑр градус сивӗ, Шупашкарта саккӑр. Атмосфера пусӑмӗ чакать, ҫиччӗр хӗрӗх сакӑр миллиметр, сывлӑшри нӳрӗк тӑхӑр вуникӗ процент таран. Васкаса ан ил, васкаса ан сыт, кулянас пулӗ тенӗ. Ҫанталӑка сӑнасах тӑрӑр, ырӑпа ҫӳремелле пултӑр.

и купоны на развлечения. ТРЦ «Каскад», четвертый этаж. Кӑларӑма малладӑсатпӑр. Чӑваш Енӗн аслӑ сучӗ Ставрополь тӑрӑхӗнче пурӑнакан ҫын тӗлӗшпе приговор кӑларнӑ. Ӑна Уголовлӑ кодексӑн тӑватӑ статйипе айӑпланӑ. Чӑваш Енре аслӑ судпа следстви ҫирӗплетнӗ тӑрӑх Сергей Ильин икӗпин те вунтӑваттӑмӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗпе раштав уйӑхӗсенче Украинӑри наци батальонӗн стрелокӗ пулнӑ. Унӑн вӑрттӑн ячӗ Генрих. Ҫак асӑннӑ батальон Донец Халӑх Республикинчи ополченисене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ. Ӑна унта хутшӑннӑшӑн тӑватӑ пин гривен тӳленӗ. Икӗпин те вун тӑватӑ, икӗпин те вун улттӑ, вун ҫиччӗ, вун саккӑрмӗш ҫулсенче вӑл интернетри социаллӑ сетьсенче тӗрлӗ наци ҫыннисене пӗр-пӗринпе вӑрҫӑнма хистекен тӗрлӗ материалсем вырнаҫтарнӑ. Йӗрке хуралӗнче тӑрӑшакансем Ильина икӗпин те вун саккӑрмӗш ҫулти нарӑс уйӑхӗнче тытса чарнӑ, анчах пачах урӑх ӗҫшӗн айӑпланакан Шупашкара наркотик сутма килнӗ. Тавара вӑл тепӗр ҫынпа Интернет урлӑ ҫыхӑнса тӗрлӗ вырӑна пытарма палӑртнӑ. Ильина тытса чарнӑ вӑхӑтра унран вунпер грамм наркӑмӑш туртса илнӗ. Шӑпах ҫак ӗҫе тӗпченӗ май следовательсем арҫын Украинӑн кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ пайӗнчи хӗҫ-пӑшаллӑ хирӗҫӗве хутшӑннине пӗлнӗ. Ҫакӑншӑн суд ӑна виҫӗ ҫул ҫурӑлӑха колоние ӑсатма тата алӑ пин тенкӗ штраф тӳлеттерме йышӑннӑ. Ҫавӑн пекех икӗ ҫул унӑн социаллӑ сетьсенчи веб-сайтсемпе форумсене йӗркелесе пыма юрамасть. Наркотик сарассипе ҫыхӑннӑ уголовлӑ ӗҫе вара следовательсем малалла тӗпчеҫҫӗ. Мускав райкӗпӗнде вун саккӑрмӗш ҫулхи ҫулталӑкри ҫемье конкурсра ҫӗнтернисене чысланӑ. Чӑваш ен чысне унта Шупашкарти Львовсен ҫемйи хӳтӗлесе «Нумай ачаллӑ ҫемье» номинацире мала тухнӑ. Кӑҫал конкурса Раҫҫейри сакӑрвун пилӗк субъектра пурӑнакансем хутшӑннӑ. Ҫулталӑкри ҫемье хисеплӗ ятшӑн Виҫӗ ҫирӗм тӑхӑр ҫемье кӗрешнӗ. Львовсем нумай ачаллӑ ҫемье номинацие хутшӑнса ҫитмӗл тӑватӑ ҫемьепе тупӑшнӑ. Татьянӑпа Александр ултӑ ача ӳстереҫҫӗ, виҫҫӗшӗ усрава илнисем. Пурте маттур, пултаруллӑ. Львовсем пӗрре мар ҫемье конкурсӗсенче тата ӑмӑртусенче малти вырӑна тухнӑ. Икӗпӗнте вун ҫиччӗмӗш ҫулхи пуш уйӑхӗнче вӗсем Шупашкарти Мускав районӗнче иртнӗ Манӑн туслӑ ҫемье конкурсра ҫӗнтернӗ. Пӗлтӗрех республикӑри ҫулталӑк ҫемйи ята тивӗҫнӗ. Львовсем Атӑл тӑрӑхӗнчи кӗпӗнтӗвунсакӑрмӗш ҫулхи чи ӑнӑҫлӑ ҫемье конкурсра виҫҫӗмӗш степеньлӗ диплом ҫӗнсе илнӗ. Мускавра ҫемьесене чысланине раштав уйӑхӗн пӗрремӗшӗнче ОТР телеканалпа курма пулать. Трак Енӗн кун-ҫул кӗнеки энциклопедийӗ пичетленсе тухрӗ. Ӑна наци библиотекинче пахаларӗҫ. Хӗрлӗ хуплашкаллӑх улӑнтӑ илемлӗ изданире Трак Ен халӑхӗн пурнӑҫӗ, пултарулӑхӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, ҫитӗнӗвӗсем, унӑн пуянлӑхӗ. Энциклопедире пурӗ икӗ пин те виҫҫӗр тӑхӑр вунӑ статья, вӗсенчен пин те виҫҫӗр утмӑлӑшӗ биографи, тӑхӑр ҫӗрӗшӗ тематика статьи, сакӑр ҫӗр ҫитмӗл ытла сӑнӳкерчӗк. Кӗнеке кӑларас ӗҫе яваплӑ ушкӑн икӗ пин те вуннӑмӗш ҫултах тытӑннӑ. Сакӑр ҫулта пысӑк калӑпӑшлӑ ӗҫ туса ирттернӗ. Халӑхра калаҫҫӗ, ҫурт лартма йывӑр мар теҫҫӗ, никӗсне хывма йывӑр теҫҫӗ. Кунта пирӗн чӑваш энциклопедине хатӗрленӗ чухне никӗсне хатӗрлекенӗсем Красноармейски район администрацийӗпе Авторсен ушкӑнӗ пулчӗҫ. Ҫуртне лартаканӗсем, кирпӗчне купалаканӗсем, ҫурт ҫивиттине витекенӗсем, ӑш ҫиккине тирпейлесе илем тӗгчекӗсем Чӑваш кӗнеке издательстви унӑн унта ӗҫлекен опытлӑ специалистсем. Пуҫра ҫавӑн пек шухӑш явӑнать. Халь тин кӑна, сӑмахран, хисеплӗ ятсем илнӗ ҫынсем пур халь пирӗн. Каланӑ тӑрӑх ҫынсем вуласа тухнӑ тӑрӑх хӑш-пӗр ятсем сиксе юлнӑ теҫҫӗ, хӑш-пӗр организацисем сиксе юлнӑ. Мӗн тесен вот вӑхӑтра материалсем ҫитереймен пирӗн пата. Эп шутлатӑп та пирӗн пурнӑҫ малалла-ха. Эпир энциклопеди коллегийӗ вӑл, редколлеги. Пӗр кунлӑха туман ӑна, е ӑна вӑхӑтлӑха туман, эп шутлатӑп, ӑна малалла та тӑсмалла. Республикӑмӑрти театр деятелӗсен союзӗ йӗркеленнӗренпе ҫитмӗл пилӗк ҫул ҫитнӗ май ӳнер музейӗнче театр художникӗсен куравӗ уҫӑлчӗ. Унта пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ пулса курнӑ. Юбилее театр ӗҫтешӗсем халӑхшӑн пӗлтерӗшлӗ япаласемпе, сцена ҫинчи ҫӗнӗ спектакльсемпе кӗтсе илеҫҫӗ. Ҫак йышра Чӑваш театрӗн «Пихампар чунӗ», оперӑпа балет театрӗ нумаях пулмасть сцена ҫине кӑларнӑ Аттилла балет тата ыттисем те. Музейре вара спектакльсенче усӑ курнӑ ӗҫсенчен йӗркеленӗ курав уҫрӗҫ. Театр хайлавӗ ун илемӗ, ӳнерҫӗ ӑсталӑхӗнчен нумай килет. Кунта артистсен ҫи-пуҫӗ, сцена сӑн-сӑпачӗ спектакльсенче усӑ куракан япаласем, ҫак пурлӑх ача-пӑча тата музыка театрӗ валли хатӗрлекен спектакльсенче уйрӑмах кӑткӑс. Союз правленийӗн пуҫлӑхӗ Геннадий Медведев пухӑннисене саламланӑ май ҫитмӗл пилӗк ҫулхи историне аса илтерчӗ. Театр деятелӗсен союзӗ ун чухӑна Пӗтӗм Союзри театр пӗрлӗхӗ тенӗ. Пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта чӑмӑртаннӑ. Ҫак ӗҫ йывӑр самантра пулса иртни артистсемпе режиссерсем унсӑрӑн хӑйсен ӗҫне малалла туса пама пултарайманни ҫинчен пӗлтерет. Пирӗн союз ыттисенчен пысӑкрах йышпа уйрӑлса тӑрать. Сирӗн республикӑра халӗ Союзра ик ҫерҫери микӗ ҫын пухӑннӑ, тет Раҫҫей театр деятелӗсен союзӗн тӗп специалисӗ Маргарита Сильянова. Пысӑк йышпа эпир тем те тума пултаратпӑр. Ҫавах та тӗп тӗллев ахаль ҫынна, ахаль артиста пулӑшасси. Союз пайташӗсем пӗлеҫҫӗ, професси союзӗнче вӗсене яланах ырӑ кӑмӑлпа кӗтсе илеҫҫӗ, мӗн кирлине тупса параҫҫӗ. Йышпа вӑйлӑ пулнинчен ырри нимӗн те ҫук, терӗ малалла Мускав хӑни. Пӗр республикӑра та ҫак обществӑна, каярахпа ӗнтӗ Союза, питӗ паллӑ артистсем ертсе пынӑ. Праудин вырӑс театрӗнче, унтан Васильева, унтан Мефодий Денисов та пулнӑ кунта, Летний Коноров та пулнӑ, Виктор Иосифович Родионов икӗ тапхӑр пулнӑ. Эпир вӗренсекен чухне вӑлччӑ председатель, вӑл нумай вӑхӑт хушши пулчӗ. Ун хыҫҫӑн Нина Ильинична Григорьева, ун хыҫҫӑн Иван Геннадьевич Иванов, хыҫҫӑн Валерий Николаевич Яковлев, Вот ӗнтӗ ҫиччӗмӗш-саккӑрмӗш ҫул халь вӑл союза еплерте брат темелле ӗнтӗ, маншӑн ку вӑл ҫак союз республикӑра пысӑк пӗлтерӗшле пала. Питӗ нумай ӗҫсем тӑваппӑр-и Театр пултарулӑхӗ ӳнерҫӗсемшӗн авалтанпах ҫав тери пӗлтерӗшлӗ ӗҫ. Хӑш-пӗр чух спектакль кивелсен те ун япалисем ӗмӗрлӗхе юлаҫҫӗ. Хальхи куравра кӑтартакан хайлавсем йышӗпе те, тӗслӗхсемпе те питӗ анлӑ. Ӗҫе пӗлекенсем каланӑ тӑрӑх, пирӗн республикӑра театр костюмӗ хатӗрлекенсем питӗ ӑста. Сцена декорацийӗсем тӑвакансене ытти театрсене те чӗнеҫҫӗ. Акӑ Валентин Федоров художник нумай ҫул Америкӑри театрсен саккасӗсене тивӗҫтерес енӗпе тӑрӑшать. Чи пултаруллисене хастаррисене хисеп хучӗсем парса чысларӗҫ, Вӗсен ячӗпе пухӑннисене ҫамрӑксен театрӗн артисӗ Ирина Архипова тав турӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Александр Осиповпа Вадим Владимиров. Ҫакӑнпа сирӗнпе ыранччен сыв пулашатпӑр, чипер йӑлӑр!